Mae Mantolen yn rhoi ciplun i chi o gyflwr eich busnes ar bwynt arbennig mewn amser. Mae'n dangos beth sydd eiddo eich busnes a beth yw ei ddyledion ar y dyddiad penodol yna. Mae'n cael ei ddefnyddio i asesu gwerth eich busnes, a dyma un o'r pethau cyntaf y bydd darpar fuddsoddwr neu reolwr banc am ei weld. Os ydych chi'n gwmni cyfyngedig, rhaid i chi ddarparu mantolen gyda'r cyfrifon blynyddol y byddwch chi'n eu cyflwyno i dir cwmnïau i gyllid a thollau eu mawrhydi ac i'ch cyfranddalwyr. Does dim rhaid i unig fasnachwyr gyflwyno cyfrifon ffurfiol, ond fe all fod yn ddefnyddiol paratoi'r ffigurau a'r fformat mantolen i wneud hi'n haws i chi lenwi'ch ffurflen dreth. Fe all eich cyfrifydd eich helpu chi baratoi mantolen, ond mae'n bwysig eich bod chi'n deall beth mae'n ei olygu. Gadewch i mi eich tywys chi drwy fantolen a'i hesbonio i chi. Efallai byddai'n syniad i chi agor y dudalen we er mwyn i ni weithio drwy'r enghraifft gyda'n gilydd. Mae dwy ochr i fantolen. Ar y chwith, mae'r asedau, sef popeth mae'r busnes yn berchen arno. Ar y dde, mae'r dyledion, sef yr holl ddyledion sydd gan y busnes. Ac mae'n rhaid i'r ffigurau fantoli. Mae hynny'n golygu bod cyfanswm eich aseden yn cyfateb i gyfanswm eich dyledion, gan gynnwys equity. Gadewch i ni ddechrau drwy edrych ar yr ochr chwith, yr asedau. Yn gyntaf, mae gennych chi asedau cyfredol, Ystyr hyn yw unrhyw beth sy'n eiddo i'r busnes, arian parod neu unrhyw beth y byddai'n hawdd ei droi'n arian parod. Yn ein henghraifft ni, mae gennym ni arian parod, hefyd cyfrifon i'w derbyn, sef yr arian sy'n ddyledus i ni, a hefyd stoc. Fe allwn ni werthu'r stoc yn rhwydd a chael arian parod amdani. Cyfanswm ein hasedau cyfredol yn yr enghraifft yw 20,000 o bunnau. Wedyn, mae'r asedau sefydlog, pethau y mae'r busnes yn berchen arnyn nhw yw'r rhain sy'n cael eu defnyddio dros y tymor hir. Pethau fel offer, peiriannau, cerbydau ac yn y blaen. Rhaid i chi dynnu dibrisiad oddi ar y rhain, sef gwerth y draul a'r defnydd ar y math hwn o ased. Yn ein henghraifft ni, ar ôl dibrysiad, cyfanswm gwerth yr asedau sefydlog yw 1,800 punt. Nawr, drwy adio cyfanswm yr asedau cyfredol a chyfanswm yr asedau sefydlog, fe gawn ni gyfanswm yr asedau sef 21,800 punt. Nawr, gadewch i ni edrych ar ochr dde ein myntolen. Yn gyntaf, mae gennym ni ein deledion cyfredol. Unrhyw ddeledion sydd gan y busnes yw'r rhain y mae'n rhaid eu talu yn ôl o fewn blwyddyn. Mae hyn yn cynnwys deledwyr tymor byr, gorddrafft efallai, neu fenthyciad tymor byr. Cyfrifon i'w talu, arian sy'n ddyledus i gyflenwyr yw'r rhain, a chyflogau. Yn ein henghraifft ni, cyfanswm y dyledion cyfredol yw 10,000 o bunnau. Nesa, mae gennym ni'r dyledion tymor hir, y pethau mae'n rhaid i'r busnes eu talu'n ôl dros gyfnod hirach yw'r rhain. Fel y gallwn ni weld yma, mae benthyciad pum mlynedd gwerth 11,000 yn ddyledus. Yn olaf, mae gennym ni ecwiti'r perchennog. Dyma'r swm o arian y gwnaethoch chi ei fuddsoddi yn eich busnes ond nad ydych chi wedi dynnu allan eto. Wrth adio'r holl ddyledion a'r ecwiti, mae gennym ni 21,800 punt. Fel y gwelwch chi, mae dwy ochr y fantolen yn mantoli. Mae cyfanswm yr asedau'n cyfateb i gyfanswm y dyledion a'r ecwiti. Bydd y ffigurau hyn yn cael eu defnyddio i asesu perfformiad y busnes ac maen nhw'n ffordd hawdd i rywun weld pa mor iach yw'ch busnes chi. Nawr, y tro nesaf i chi weld Montolen y bydd yn haws i chi ddeall beth sydd o'ch blaen.